ביי וועלכע עידזש ווילסטו האבן געסעיווט די געלט וואס דו דארפסט האבן דאס? מען נעמט צאם געלט פאר הכנסת כלה פאר א איד וואס איז כל ימיו געווען א נהנה מיגיע כפיו. פארשטייסט אבער די פאוער וואס ס'איז ווען די קינד ווערט געבוירן און גלייך גייסטו און די טוסט וואס דו האסט צו טון. גיב געלט, די וויסדאם פאר יור וויל.
ברוכים הבאים, וועלקאם, צו נאך א שיעור פון גוט געלט. איי וואנא דאם איט דאון, אויף ענגליש זאגט מען דאם איט דאון, וועסט מיינט דאם איט דאון? דאם איט דאון מיינט אזוי ווי מען איז געגאנגען אויף הויעכע סטעפס און מען דארף צוריק גיין צו די בעסיקס. אונז האבן געהאט אסאך שמועסן איבער די לעצטע איי דאנט נאו וויפיל יאר, וויפיל יאר טוט מען אונז דאס? צוויי צוויי אהאלב יאר? אונז האבן געהאט אסאך שמועסן די לעצטע צוויי אהאלב יאר פון די בעיס פון עדווענסד זאכן, בעיסיק זאכן, אלע מיני זאכן, און ווי מער מען מאכט, און ווי מער קוועשטשענס ס'קומט אריין צו די טעלעפאן ליין, וויטש איז, עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, וואס דו קענסט דארטן שיקן א טעקסט מיט עני קוועשטענס, ביי די וועי קענסט דארטן אויכעט קויפן די בוק, אדער אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס. אויב דו ווילסט ווערן א קאמיוניטי מעמבער קענסטו דארטן שיקן נאמבער וואן כדי צו באקומען אינפארמעישן וויאזוי צו ווערן א מעמבער אין די גוט געלט קאמיוניטי וואס דארטן העלפט מען מער הענדס אן באט וואטעווער איך זעה ס'קומט אריין שאלות דארטן פון מענטשן איבער נושאים וואס ס'ווערט מער און מער און מער עדווענסד און וואס ס'געשענט איז אז ס'קומט אזייער אסאך מאל אן נייע ציערערס און זיי פרעגן, יא, איך הער דו רעדסט פון דעם און דעם און דעם, אבער וואס איז מיט דעם און דעם? און ער גייט צוריק צו די בעיסיקס, וואס רוב פון די בעיסיקס איז דא שיעורים פון אמאל, אבער גיי זאג יעצט פאר א מענטש, הער אויס הונדערט, וויפיל? הונדערט דרײַסיק? איך דענק שוין אפילו נישט, הער אויס הונדערט דרײַסיק שיעורים כדי אפשר צו הערן דאס וואס דו ווילסט, איי דאנט טינק ס'מאכט סענס צו זאגן פאר א מענטש אזא זאך, סאו האב איך אפגעמאכט, איך וויל נעמען אפאר שיעורים און צוריקגיין צו די ווערי ווערי בעיסיקס, ממש אנפאנג, יסודות וואס יעדע מענטש דארף וויסן, און איך וויל דאס שיעור זאל זיין געווידמעט פאר א מענטש וואס ער פאנגט אן, ער געט זיך א וועק אויף, וועיק אפ, יא, איך באקום אסאך וועיק אפ קאלס לעצטנס, ווען איך זאג וועיק אפ קאלס מיין איך צו זאגן מענטשן וואס וועקן זיך אויף קאלן מיך, שיקן מיך אימעילס, וועיק אפ קאל מיינט געווענליך צו זאגן אז דער מענטש וועקט זיך אויף, אבער איך באקום וועיק אפ קאלס אז די מענטשן שיקן מיר מעסעדזשעס, כ'האב מיך אויפגעוועקט, כ'האב געליינט די בוק דיין הצלחה, וואס טו איך נעקסט? וואו פאנג איך אן? און רוב מענטשן מיינען אז אנצופאנגען דארף מען אנהייבן צו הייערן קאנסולטענטס און ברענגען שווערע נושאים צו די טיש, מען דארף נישט, לאמיך עס צוברעכן אויף זייער א פשוט'ע וועג, און איך גיי נעמען א משל פאר די שמועס, א מענטש וואס איז, איי דאנט קעיר ווי אלט ער איז, לאמיר זאגן, ווייסטו וואס, לאמיר זאגן ער איז זיבן און צוואַנציק יאר אלט, און לאמיר זאגן ער האט פיר קינדער, כן, איך גיי פלעין, די עיקר איז די נושא די פיר קינדער, די עיקר איז נישט ווי אלט מען איז, עידזש קומט בכלל נישט אריין דא, די עיקר וויל איך די נושא פון ווי אלט די קינדער זענען, וויפיל קינדער, און ווי אלט די קינדער זענען, און ער זאגט איך וויל אוועק לייגן געלט פאר חתונה מאכן, חטאתי, עוויתי, פשעתי, איך האב געספענדט געלט מער ווי איך האב געדארפט, כ'האב געגאנגען אין קאנטרי יעדע יאר ווען ווען כ'האב נאכנישט געהאט קיין געלט אוועקגעלייגט פאר חתונה מאכן די קינדער, כ'האב, וואטעווער, כ'דארף נישט גיין אויסרעכענען, כ'האב געהאט די טייערסטע קאר אין אויף די בלאק ווייל כ'האב געמיינט קוק כ'מאך שיין געלט, פיין כ'פארגין דיך כ'האב וואס דו ווילסט אבער ווילאנג ס'איז געבעלענסד אז די יסוד פון עס איז אז די לייגסט אוועק געלט פאר דיינע פיוטשער ניץ פאר דיינע זאכן וואס דו גייסט בעזר השם דארפן האבן, נישט וואס ס'גייט זיין אויב, אקעי? כ'האב אסאך מאל ליב, כ'גיי אין בית מדרש איך זעה א צעטל אז אז ס'גייט אז מען נעמט צאם געלט פאר הכנסת כלה פאר א איד וואס איז כל ימיו געווען א נהנה מיגיע כפו און פלוצלינג ער האט זיך דערזעהן ביים חתונה מאכן די קינדער, און מען דארף צוזאם שטעלן געלט פאר אים, יא ס'איז א גרויסע רחמנות אויף אים, איך פארשטיי נאר נישט ווי דער פלוצלינג קומט אריין דא, לאמיר זאגן זיין קינד חתונה ביי די אכצן יאר, אקעי? ער האט געהאט אכצן יאר נרות, אקעי? נאך פאר די אכצן יאר נרות, איך שטעל מיך פאר בשעת ער איז געשטאנען אונטער די חופה האט ער געהאפט אז ער גייט האבן א שטוב מיט קינדער, און איך שטעל מיך פאר א פאריגע שטיין טעפיך היפ האט ער געהאפט אז ער גייט טרעפן א פיינע שידוך און ער גייט קענען אויפבויען א שיינע אידישע שטוב, וואס איז דא פלוצלינג געשען? וואטעווער, ס'איז סתם א גוטע פוינט צו וויסן, זאכן געשען נישט פלוצלינג, באט וואטעווער ס'איז, ער דערזעט זיך יעצט, ער וויל תשובה טון, ער וויל אנהייבן צו טון די ריכטיגע זאך, ער וויל בויען א גוטע פאנדעישאן פאר חתונה מאכן די קינדער, און די ערשטע קוועשטן וואס ער האט איז, וויפיל געלט מוז איך אוועקלייגן כדי צו קענען חתונה מאכן די קינדער? און דאס דאס גיי איך ווידמען אין די שמועס, און איך האף אז אין די נעקסטע שמועס וועט מען קענען גיין צו די ווערי ווערי בעיסיק, אן קיין סאפיסטיקעישאן, ווי פאנג איך אן ווי גיי איך מיט די געלט וואס איך גיי אוועקלייגן. יעצט איך וויל געבן א ווארענונג פאר איך פאנג אן מיט די סאבדזשעקט פון וויפיל געלט דארפסטו אוועקלייגן, אז זייער אסאך מאל איז דא א מענטש וואס ער גייט ענדיגן די שיעור און ער גייט זאגן אה. כ'האב געוויסט ס'איז נישט פאר מיר. שוין, אלעס איז באשערט, דער אייבערשטער וועט זיכער העלפן. איך קען עניוועי נישט, כ'האב נישט קיין שום מציאות, קיין שום יכולת. וועגן דעם איז זייער וויכטיג צו ארויספוינטן לא יאה לך המלאכה לגמור. אבער ואי אתה בן חורין ל זאלסט דיך ארויסדרייען פון דעם. פאנג אן מיט וואס דו קענסט יא. אויב ס'איז דא איין זאך וואס דו קענסט טון, טו די איין זאך. און יעצט רעדן נאכאמאל זעקס חדשים ארום, א יאר ארום, עס באקומען א רעיז אין דיין דזשאב, עס טון אהן צו מאכן מער געלט, עס טון אהן צו זעהן אז דו קענסט קאטן פון נאך ערגעץ, וואטעווער, דארפסט נישט דארפסט נישט טראכטן אז איטס אלל אר נאטינג, פאנג אהן פון ווי דו קענסט, אקעי? סאו לאמיר נעמען פיר קינדער, וואס אונז גיימיר איבערשמועסן די פיר קינדער יעצט, כנגד ארבעה בנים דברי תורה, אבער האפענטליך אז ביי דיר איז די ארבעה בנים כולני חכמים, און מען גייט רעדן, לאמיר אנהייבן מיט די עלטסטע קינד, און לאמיר זאגן אז די עלטסטע קינד איז זיבן יאר אלט, איך מאך א, אונז גיימיר מאכן זיבן, פינף, דריי, איינס, אקעי? כ'מיין אז ס'איז זייער א שיינע בעלענס, לאמיר נעמען א זיבן יעריג קינד, און די ערשטע קוועשאן וואס די דארפסט פרעגן איז, ביי וועלכע עידזש ווילסטו האבן געסעיווט די געלט וואס דו דארפסט האבן? דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אַכצן יאר? נײַנצן יאר? לאמיר נעמען א משל פאר די שמועס אַכצן יאר, דו ווילסט האבן אוועקגעלייגט געלט אז ווען די קינד איז אַכצן יאר זאלסטו האבן געלט פאר חתונה צו מאכן, סאו בעסיקלי איך וויל בעסיקלי באקומען די אינפארמעישאן וויפיל געלט איך מוז אוועקלייגן יעדע חודש, אדער יעדע יאר? כדי צו באקומען די אינפארמעישן גייען מיר אונז נוצן א קאלקולעיטער, וואס די קאלקולעיטער גייט אונז געבן די אינפארמעישן, אבער די קאלקולעיטער איז נישט קיין נביא, וויאזוי גייט די קאלקולעיטער וויסן די אינפארמעישן? סאו אונז גייען מיר דארפן געבן עטליעסט דריי פיסעס אויף אינפארמעישן פאר די קאלקולעיטער, און נאכדעם וואס אונז געבן מיר די דריי פיסעס אויף אינפארמעישן, וועט די קאלקולעיטער אונז צוריקגעבן די פערדע פיס. וועלכע דריי אינפארמעישן גייען מיר אונז געבן? איז די ערשטע זאך גייען מיר אונז געבן פאר די קאלקולעיטער וויפיל יאר ארום דארף מען אונז האבן די געלט? דאס מיינט די נאמבער אוו יערס אדער די פיריעד? וועלכע פיריעד ווילסטו, פאר וועלכע פיריעד ווילסטו אוועק לייגן די געלט? און אין אונזער פאל מיינט עס וויפיל יאר? די קינד איז זיבן יאר און איך רעדט פון די אכצן יאר מיינט עס עלף יאר. נאמבער טו גיי איך געבן פאר די קאלקולעיטער. וויפיל ריטורן קענסטו מאכן פאר דיין געלט? דאס מיינט אויב איך לייג אוועק די געלט וויפיל קען איך צוריק מאכן? יעצט ס'איז זייער שווער עכט צו וויסן דאס, מ'קוקט אן עס ענד פי פייוו הונדערט און די עווערידזש איז עס געווען צען פראצענט, אכט פראצענט, ניין פראצענט, אבער אפילו דאס איז אויך האט צו טון ווען דו לייגסט אריין ווען דו נעמסט ארויס ווייל ס'גייט ארויף און אראפ, ס'האט עליות מיט ירידות, און די עווערידזש נארמאל ארבעט זיך עס אויס אויף אזא וועג, וועגן דעם איז בעסער יא צו בויען א פארטפאליאו נישט נאר צו גיין צו עס ענד פי פֿינף הונדערט, כ'ווייס אז כ'האב אסאך אירע יעצט זייער שטארק צומישט, הענג אן, בעזרת השם נעקסטע וואך וועט מען רעדן דיטעילס וועגן בויען א פארטפאליאו און עסטו זען אז ס'איז מאטש איזיער דען יו טינק, ס'איז נישט אזוי שווער, באט וויפיל געלט גיי איך אוועקלייגן און איך גיי נעמען א משקל פון אַכט פראצענט, איך מיין אז דאס איז א גוטע נאמבער אויב דו בויסט א פארטפאליע אויף א נערמאלע וועג וואס אונז גיימער רעדן נעקסטע וואך איז א גוטע נאמבער דאס צו נוצן אלס די פעקטער סאו דאס גייט זיין אינפארמעישן נאמבער טו אז וואס אז צוויי אז איך קען מאכן אכט פראצענט אויף מיין געלט נאמבער טרי אינפארמעישן וואס דו ווילסט וויסן וואס דו דארפסט געבן פאר די קאלקולעיטער איז. וויפיל געלט ווילסטו האבן ווען דו מאכסט חתונה? יעצט דאס איז ווייטער א טריקי קוועשטען, ווייל וויאזוי קוקסטו אויף וויפיל געלט דארפסטו האבן ווען דו מאכסט חתונה? קענסט קוקן וויפיל איז די מינימום וואס ס'קאסט זיך חתונה מאכן, און לאמיר זאגן אז דו קומסט אויף א נומבער פון אכציג טויזענט דאלער, אקעי? ס'קאסט חתונה צו מאכן אכציג טויזענט דאלער, אבער די, העלאו, דו פארשטייסט אז מ'רעדט דא פון עלף יאר ארום, סאו, איך האב עס נעכטן געזאגט פאר איינעם די זאך, אז דו רעדסט פון עלף יאר ארום, אפשר דארפסטו האבן מער ווי דעם, האט ער מיר געזאגט, וואס הייסט עלף יאר ארום גייט שוין גאנץ כלל ישראל האבן געליינט דיין בוק, און מ'גייט דארפן האבן ווייניגער ווי דעם. הלוואי, אמן, כ'בין מסכים. אפ טו יו, לייג וועלכע נומבער דו ווילסט, לאמיר זאגן דו גייסט לייגן אַכציק טויזנט, לאמיר זאגן, ווייסט וואס, איך גיי לייגן הונדערט טויזנט דאלער, אקעי? לאמיר זאגן, ס'איז דא וועגן אויסצורעכענען אויך וויאזוי, וויפיל ס'גייט קאסטן א חתונה עלף יאר ארום אויב ס'גייט ארויף מיט די זעלבע רעיט וואס ס'איז ארויפגעגאנגען די לעצטע עלף יאר. אבער דאס איז נישט קיין פיקסד נאמבער וואס מען קען זאגן אז ווייל ס'איז אזוי געווען עלף יאר צוריק און די לעצטע עלף יאר גייט דאס זיין די נעקסטע עלף יאר, סאו לאמיר נישט צופיל אריינגיין אין דעם, אונז גיימיר עס מאכן סימפל, ווייל איינס פון די שליסלעך אז דו זאלסט מצליח זיין מיט דעם וואס אונז רעד מיר יעצט, איז אז דו זאלסט עס מאכן עז סימפל עז פאסיבל, אויב דו גייסט עס מאכן קאמפליקעיטעד, זאג איך דיר אז ס'איז דא א שטארקע טשענס אז דו גייסט נישט מצליח זיין מיט עס, דו גייסט קומען צו א פלאץ פון אוי איך האב געוואוסט. צו קאמפליקעיטעד איך קען נישט, אבער לאמיר עס מאכן סימפל, אויף א וועג וואס דו האסט נישט קיין שום עקסקיוז, די איינציגסטע עקסקיוז וואס דו קענסט האבן, אפשר אז דו האסט נישט די געלט, וואס דעמאלטס קען מען אויך טרייען, טריי טריי וואס דו קענסט, אבער לאמיר עס טרייען צו מאכן עז סימפל עז פאסיבל, סאו אונז גיימער נוצן פאר די פאר די קאלקולעישאן וואס אונז טוהן מיר, אכט פראצענט, גיימער אונז, סאו אין אנדערע ווערטער, סארי הונדערט טויזנט דאלער, יא הונדערט טויזנט דאלער, ס'האט זיך כ'האב אנגעהויבן מיט אַכציק טויזנט דאלער וואס ס'קאסט יעצט די מינימום צו חתונה מאכן, כ'האב צוגעלייגט צוואַנציק, לאמיר זאגן הונדערט טויזנט דאלער, אקעי? ליסן, אז ס'וועט אויסקומען צו סאך געלט פאר דיך אוועקצולייגן ווילסט אנהייבן מיט ווייניגער, נאו פראבלעם, באט ס'איז וויכטיג זאלסט וויסן די נומבער, אגעין, לאמיר געבן א שנעלע גיי איבער וואסערע אינפארמעישן כ'האב אריינגעלייגט, וויפיל יאר ארום? עלף יאר ארום? וויפיל פראצענט אויף די געלט? אכט? וויפיל געלט דארף איך האבן עלף יאר ארום? הונדערט טויזנט דאלער. און דאס איז א פיינענשעל קאלקולעיטער וואס יעדער קען דאונלאודן, דארף נישט דאונלאודן, יעדער קען, מ'עפענסט א בראוזער, פיינענשעל קאלקולעיטערס, און דו קענסט עס דארטן האבן, און דו קענסט זען, דאס ווערט אנגערופן א TVM קאלקולעיטער, TVM מיינט, טיים, וועליו, מאני. סאו די צייט, וויפיל וועליו קומט צו אין געלט. איבער צייט וואס ס'גייט אריבער, טיים וועליו אוו מאני, אקעי? און איינמאל כ'האב אריינגעלייגט די דריי קאלקולעיטערס, די דריי פיסעס אוו אינפארמעישן, די דריי פעקטארס, מעדזשיק העפענס! כ'קליק אויף פעימענט, און די קאלקולעיטער זאגט מיר אז כדי צו האבן עלף יאר ארום הונדערט טויזנט דאלער, מוז איך אוועקלייגן זעקס, אויב איך מאך אכט פראצענט אויף די געלט, מוז איך אוועקלייגן זעקס טויזנט דאלער א יאר. יעצט זעקס טויזנט דאלער א יאר. דאמער צעטייל איך עס אין צוועלף חדשים, מיינט עס פֿינף הונדערט דאלער א חודש. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, ר' די וואס דו האסט יעצט א זיבן יעריג קינד און דו ווילסט האבן הונדערט טויזנט דאלער ווען די קינד האט חתונה עלף יאר ארום, און דו האסט א פלאץ אוועקצולייגן דיין געלט און ס'גייט מאכן אכט פראצענט א יאר, דארפסטו פאר דעם אוועקלייגן. פינף הונדערט דאלער א חודש אדער זעקס טויזענט דאלער? אקעי פיין, דו מוזט דאס וויסן, האסט יא פינף הונדערט דאלער א חודש אוועקצולייגן האסט נישט דאס איז א צווייטע קאנווערסעישן, ווייס עס אבער, דיינע אנטענעס זאל ארויף גיין, וואו איך מוז האבן יעצט נאך פינף הונדערט דאלער א חודש פאר מיין פערדעלע וואס גייט קאסטן אן משהו עלף יאר ארום, אקעי, ס'וועט אנהייבן צו קליקן מיט דיר, און אזוי וועסטו בעזר השם האבן שטערקערע טשענסעס עס צו האבן. פֿינף הונדערט דאלער א חודש אדער זעקס טויזנט דאלער א יאר אקעי אידער וואן וואטעווער ס'איז נישט קיין פונקטליכע נומבער ווילסט וויסן פונקטליך ס'איז זעקס טויזנט מיט זיבן דאלער און דרײַ און זעכציק סענט אקעי פיין נעקסט אונז האבן קעיר גענומען פון פערעלע וואס איז זיבן יאר יעצט גייען מיר אונז גיין וויזיטן אונזער פֿינף יעריגע יענקעלע פֿינף יעריגע יענקעלע גייט חתונה האבן ווילסטו האבן די געלט איך זאג גייט חתונה האבן יא גייט איך ווייס ווען ער גייט חתונה האבן, דער אייבערשטער זאל אים העלפן טרעפן א גוטע שידוך בעתו ובזמנו און זאל האבן א מוצלח'דיגע לעבן, אבער אונז וויל מיר פלענען אז ביי די אכצן יאר, וויטש איז אין דרייצן יאר, זאל איך האבן הונדערט טויזנט דאלער פאר מיין פינף יעריגע יענקעלע וואס גייט זיין דער גרויסער חתן בחור דרייצן יאר ארום, קעי? וויפיל געלט דארף איך פון אים האבן? איך דארף נישט יעצט איבערמאכן די גאנצע זאך ווייל איך האב דאך שוין די בעיסיק אינפארמעישן האב איך שוין, איך האב שוין די אינפארמעישן אז איך דארף הונדערט טויזנט דאלער, כ'האב שוין די אינפארמעישן אז איך קען מאכן אַכט פראצענט אויף מיין געלט, איינציגסטע זאך וואס איך גיי יעצט טוישן איז, פון עלף יאר גייט ווערן דרייצן יאר, ווייל דרייצן יאר ארום גייט יענקעלע זיין אַכצן יאר, סאו איך טויש עס צו דרייצן, און איך בעט נאכאמאל דעם קאלקולעיטער געב מיר די אינפארמעישן, און יעצט איז ארויפגעקומען פֿיר טויזנט זעקס הונדערט צוויי און פֿופֿציק דאלער. וואס איך דארף האבן א יאר כדי צו האבן הונדערט טויזנט דאלער ביי יענקעלע וואס ער ווערט אכצן יאר אין דרייצן יאר ארום, פֿיר טויזנט זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז בערך גיוו אר טעיק אביסל ווייניגער ווי פֿיר הונדערט דאלער א חודש, אקעי סאו האסטו האסטו די נאמבער, פאר פערעלע דארף איך פֿינף הונדערט פאר יענקעלע דארף איך בערך דרײַ הונדערט און עיטי דאלערס גיוו אר טעיק א חודש. פיין, יעצט האבן מיר שוין די אינפארמעישן. נעקסט גייען מיר אונז וויזיטן אונזער דריי יעריגע, וויאזוי הייסט די דריי יעריגע? סרוליקל. סאו די דריי יעריגן סרוליקל דארף איך ווייטער, לייג איך פלעין צו אנשטאטס דרייצן יאר ווערט עס יעצט פופצן יאר, אקעי, ווייל פופצן יאר ארום גייט סרוליקל זיין אכצן יאר, און איך ווייס אז איך דארף האבן פאר סרוליק'ל הונדערט טויזנט דאלער, און איך ווייס אז איך קען מאכן אכט פראצענט אויף מיין געלט, זאגט מיר דער קאלקולעיטער, פאר דעם דארפסטו אוועקלייגן דרײַ טויזנט זעקס הונדערט און צוויי און אַכציק דאלער א יאר, אדער דרײַ הונדערט דאלער א חודש מיט טשעינדזש, בערך די געגנט, יא, דרײַ הונדערט פֿינף, דרײַ הונדערט צען די געגנט, אקעי, האסט ארויס וואס דו דארפסט טון פאר יאנקעלע, אלעס, און ביי די וועי, איך בין נישט געקומען אנגעגרייט אויף די שמועס מיט די נומבערס, איך בין געקומען אנגעגרייט אז איך גיי ענק זאגן וויאזוי מען טוט עס, אלעס האב איך געטון בשעת איך רעד, עס דויערט סעקונדעס, ס'איז נישט קיין קאמפליקעיטעד זאך, טרעף פלעין א גוטע פיינענשעל קאלקולעיטער, אינוועסט אין דיין פיוטשער די דריי אהאלב מינוט וואס ס'גייט דיך נעמען זיך אויסצולערנען וויאזוי מען נוצט די פיינענשעל קאלקולעיטער, און נאכדעם קענסטו די אלע זאכן אליין אויסרעכענען. אקעי, נאכדעם גיימער אונז קוקן וואס טוט מען מיט אונזער איין יעריגע סארי. אונזער איין יעריגע סארי, אונז גיימער סך הכל מאכן זיבעצן יאר אנשטאטס פופצן יאר. זיבעצן יאר ארום דארף איך האבן די זעלבע הונדערט טויזענט דאלאר און איך קען מאכן אכט פראצענט א יאר. און פאר דעם דארף איך האבן צוויי טויזנט נײַן הונדערט און צוויי און זעכציק דאלאר. וויטש איז אבאוט טו הונדערט און פֿופֿציק דאלארס א חודש. און די זעלבע זאך. יעצט לאמיר רעדן אפן, קודם צו מ'האט שוין מסדר געווען אלע פיר קינדער, און ביי די וועי פאר איך גיי ווייטער, ווען די בעיבי וואלט ווען יעצט געבוירן געווארן, און איך דארף עס האבן פאר אַכצן יאר ארום, איז עס צוויי טויזנט זעקס הונדערט און זיבעציק דאלער, אביסל מער ווי צוויי הונדערט דאלער א חודש, צוויי הונדערט און צוואַנציק דאלער א חודש בערך, אין די געגנט, אביסל ווייניגער, צוויי הונדערט און צען, וואטעווער. סאו דו פארשטייסט אבער די פאוער וואס ס'איז ווען די קינד ווערט געבוירן און גלייך גייסטו און די טוסט וואס די האסט צו טון. סעטס גלייך אויף די זאך, צוויי הונדערט דאלער א חודש, ס'איז נישט א ביי רוב מענטשן ס'קומט צו צוויי הונדערט דאלער א חודש א א א ביל א עקספענס, איטס נאט די ענד אוו די ווארלד און ביי רוב מענטשן קומט עס עניוועי צו, פלוצלינג דארפסטו האבן עסן פאר די קינד, דארפסטו האבן קלאודינג, דארפסטו האבן אלעס וואס מ'דארף האבן פאר א קינד, און נאכדעם גייט די קינד אריינגיין אין א חדר, אין א סקול, וואטעווער, דו דארפסט עניוועי האבן נאך געלט, מאך אפ, ווען דער אייבערשטער האט דיך געגעבן די מתנה פון די הייליגע טייערע נשמה'לע וואס איז געקומען אויף די וועלט, קומט עס מיט גלייך מיט א וויסן אז איך גיי טרעפן א פיינע שידוך בעזהשם ווען ס'וועט קומען די צייט, און דאס גייט קאסטן געלט, און אז דער אייבערשטער געט דיך די יכולת, קענסטו דיך אביסל מצמצם זיין דיין בודזשעט, אדער קענסטו אינקריסן דיין אינקאם, אדער האסטו סתם אזוי געלט וואס ס'פארט ארום און פאטשקעט דא דארט און פלענט יא א טעקסי ווען איך וואלט נישט געדארפט נעמען קיין טעקסי וואטעווער טראכט אליין ביי דיר נעמסטו די צוויי הונדערט און פופציג דאלער א חודש און די ניין ניטאמאל צוויי הונדערט און צוואנציג דאלער א חודש עפנסט עפנסט אויף א אקאונט לויט וויאזוי אונז גיימיר שמועסן אין די נעקסטע שיעורים היטשע און דעטס איט דו האסט עס מסדר געווען. ס'דא מענטשן וואס זיי קענען נישט הערן די נומער צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאללער אויך נישט, כ'מיין צוויי הונדערט דאללער אויך נישט, פאר די מענטשן זאג איך, גרייט אן א קאפ אינדערהיים, א גרויסע קאפי קאפ, א גרויסע, די גרויסע יא, און לייג ארויף א דעקל אויף עס, טעיפ עס גוט ארום, אזוי ווי ס'איז נישט פלעין געבן א עפן און פערטיג, און מאך א לאך פון אויבן, און נעם צוויי הונדערט דאללער און צוטייל עס און און און נעם אראפ שבתים, לאמיר זאגן ס'איז דא פֿינף און צוואַנציק טעג א חודש אויסער שבת, וויפיל איז צוויי הונדערט דיוויידעט אין פֿינף און צוואַנציק? כ'ווייס נישט, כ'בין נישט אזוי גוט אין מעט, אבער ווען ס'איז צוטיילט אין צען וואלט עס געווען צוואַנציק, איז ווען ס'איז צוטיילט אין צוואַנציק איז עס צען. העיר יו גאו, נעמסט צען דאלער א טאג, אַכט דאלער א טאג, וואטעווער ס'איז, קנייטשט עס איין, פושט עס אריין אין די קאפ, סוף חודש האסטו די צוויי הונדערט דאלער. אקעי, ס'איז בערך וויפיל דו ספענדסט פון ווען דו וואקסט ארויס פון דיין הויז ביז דו קומסט אן אין בית מדרש. פון דעם רעדט מען. טרעפסט פינף מענטשן גייען נאך געלט, צדקה צדקה, א דאלער פאר דעם, א דאלער פאר דעם, א דאלער פאר דעם, האסטו שוין פינף דאלער. יעצט רעדט מען אז זאלסט עס נישט שפענדן פאר יענעם נאר פאר דיר. אז זאלסט עס ספענדן, צדקה זאלסטו אויך געבן אז דער אייבערשטער געבט דיר די יכולת. אבער נעם אראפ פאר דיר די ערשטע זאך האסטו אראפגענומען פאר דיין קינד. גלייך ווען דער קינד ווערט געבוירן. ווייל אויב אונז גיימיר ווארטן שפעטער, גיימיר אונז דארפן רעדן פון די זיבן יעריגע קינד וואס טוט שוין פינף הונדערט דאלער א חודש. געווען גענוג קלאר? איך מיין ס'איז זייער זייער בעיסיק, אלף בית, ווי ווי סימפלער קען איך עס מאכן? שיק מיר א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו אויב ס'איז געווען קאמפליקעיטעד, און אויב דו האלטסט איך קען עס מאכן נאך סימפלער, און אויך וואס דו גייסט טוהן יעצט. אקעי? זייטס געזונט, הצלחה רבה. גיט געלט, די וויסדאם פאר יואל.